ओहोठिना देखै छै घाट बनि गेल छै शायद लगै छै पूरा पोखरि ने बनि गेलै सब साल हम जाइ छियै कतहु ने कतहु जगह मिल जाइ छलै लेकिन अभी हम कबुला पाती केने छियै हे छठि परमेश्वरी हमरो घाटके कतहु जगह मिला दिहँ देखै छै कते लोग चिकन चुनमुन सुबह केना छै बाप रे बाप

बाप रे बाप मजा आबि जेतै धिया पुता के जाके देखत तब हाथ उठेबो लागे हम बमो आर फोड़बो लाभने छियै ने पिछला साल का बाकी छलै धूप में खूब सुखेने छियै ए ओ त भड़ा पड़ा ए बुरी देखी ने बम लाभ ना बम लाभ बड़का वाला बम

सबके आशीर्वाद देते तीन दिन से हमर बेटा लगल छै तोरा बेटो के देतो ओकरो लेकिन हम बड़ा दुखी भए गेल छी कथी लए दुखी भए गेल छी मालूम छौ की भेल अहाँ हम तऽ कबुला केने छलियै कबुला? और मांग चांग के कबुला केने छलियै हम कथी कबुला? जे हे परमेश्वरी हमरा बेटा हेत तऽ हम जे छै से मतलब बूढ़ो में तोरा पूजा करबह लेकिन बेटा तऽ भए गेलै ताहि दुआरे एहि गाम ओहि गाम मांगि मांगि कऽ जमा कए कऽ सब किछु लए लाबने छी लेकिन घाट के लेल मे ओतो बनल छै ओतो बनल छै उठ आ तोरा देखे छो एकटा चिकन चुनमुन कए लेलक। आठ दिन हमरा से तऽ आब नहि घाट पूछी छकायल बात छै, की सब चारो महार घाट छका गेल छै हे छठ परमेश्वरी आब हम केना करियै आगे कतौ ने चारो महार में घाट भेलै कतौ नहि भेटलै कतौ नहि भेटलो काका कतौ नहि भेटलै हम तऽ निराश भए गेल कल पै छै कहै छै बूढ़ में बेटा भेलै सात देवता के ढाइ के मांगि के तऽ छठि परमेश्वरी एकरा देलकै है की खिसियत अरे सुन ना एकरो पूरे छठि अही में तीन खाड़ी छै ने एक खाड़ी में ओकरे राखि देबै तोरा जे कल पै छै तोरा कथी

समझाओ एकरा समझाओ एकदम समझाओ कनिया आना सुना कहै छै नहि हम सुनबै घाट से की हेतै हके बुझ जाय जे जाओ। आशा- जब एते माटि आ धरती छै छठि परमेश्वरी के सबके आशा छै बुझलहा बेचारा के कतौ चारो महार घाट नहि भेटलै पछुआ गेलै तऽ ओकरो तऽ हाथ उठतै पूरा ओकर- चालि लेने छै हुलकी मार ताकै छै हाँ चालि नहि नीक छै, तोहर चालि नहि नीक छौ दौड़ दौड़ बोला काका हुलकी मारै छै उम्हर कि हमरा से गप करल उम्हर महिला गप मैं गप करे छे ना देखे छे तोरा घर वाली के मुंह केना सेफ तरह कहे छे से देखे छलियो अरे सुनू एक गप रे सुनू अहू के एक भाग में देवे एक भाग में हमरो रहते अहाँ के परिवार में कोई सहे वाला नहीं तो हम हाथो उठा देवे छे अहाँ के जाय हो अहाँके बाबू की जय हो अहाँके माय की जय हो अहाँ के बच्चा काका बहुत जय हो गए हमर हमर अहाँ के बच्चा हमरो बच्चा हे भगवान सब के दिया छठ परमेश्वरी कते विचार तोहर बढ़िया छो लेकिन रो कथा कुटमैती जे लोग देखे छे अने बिने फलना चिन्ना दुनियादारी सब देख के तब जे छे ओतबी ने कुल खानदान ओहो देखल जाय छे लेकिन घरवाली कनी समझा दे काका गो

उ जा कहते सह हेता उ के छै हमर साउस छै तऽ तोही केली तऽ तोही भोग हम तऽ कहै चलियौ माय गे हम जे देखने छी तकरा से करा दे तऽ बाबा, नहि नैहरा में तो देखना रहे ने बाबा पोखर में ससुरा में ले तो देखे जे उ जा कहते सह नहीं हेते उ कल पैस ले बेचारा हम ओकरा राखबे ओकर हाथो उठेबे हम। हँ माय हे कहै छै लोकके परोपकारके भला करबी तऽ अपनो भला हेतै कर भले तो हो हो भला भला, बस। लोग का निक करबी तऽ छठि परमेश्वरी तोरो अपनो नीक नीक करतौ करतै। बेचारा कहै छी, कलैप कहि एलै हँसि कऽ पठा देलियै हँ, हम हेतै माय, कलैप। हेतै माय। ई नहि छै आदमी के नीक माय चल बाजारो जाय पड़तै एकटा घाट पर बौआ दस आदमी हाथ उठबै छै हेतै माय खुशी तू जेना कहली तेना हेतै माय गे हमरा बाजारो जाय पड़तै ले, जो, गहूम जो, जो, जो, गहूम जो। देना चुप पीसै लए हम जाइ चुलाबै लए से। ले जो मिल जा पड़तौ हरा शंख नी नहि